Saha shɛli I'm fly from Ghana Pumpɔha Epenyaa Visa n-chani Brazil Arama lee nia ni a chaŋ ti zani Brazil bee Arama lee nia ni a chaŋ ti gari?
Saha shɛli n gba daa kuli deei visa maa naagi n daa nya ka salo pam daa deei li lala saha maa n gba kpɛri America. To saha kam gba nia n-yɛn di ŋɔ ŋuna n gba ni paana di ŋuna n ni kpɛla America.
Okay. To, baa mi, eh, kaman ni pun ku yɛla o ni daa sɔŋ ma sɔŋsim, sɔŋsim shɛli mm. ka nya visa maa, di zuɣu man, man daa ka laɣiri, n daa ka nia ka dama eh, dabisa ŋɔ ni bee saha ŋɔ ni chaŋ Brazil, n daa ka lala nia. So di daa ku kamina zuɣusaa la, di zuɣu n daa ka laɣiri.
Saha shɛli a nya visa maa?
Eh, eh, ni daa nya visa maa n daa ka laɣiri, amaa man maŋmaŋ laɣiri. Kari ka n daa ku bahi zaŋdi a kumbali shɛli dini ka n daa zaŋ paana Brazil ŋɔ, to ka daa lee expectiri kaman ni n kɔhi n property shɛŋa n yi paana Brazil ŋɔ ka n lee niŋ wula ka lee gari America. To ka ti kɔhi lala property nim maa je ka ti lee ti yi di yɛlina ka nya di ŋɔ a chɛli ya ka n ku kpalim kpe ŋ-ŋɔ n na tum tuma n yi nya di gbaŋ m pa shɛli ni tolahi nya opportunity chaŋ luɣ'shɛli polo.
A yi nya di gbaŋ ŋɔ di yɛtɔɣa ni ka n yɛn kpe. Ti ban pirigili ban be Silimiin tiŋa a yi kana ti malila Asylum House ka a ni tooi kpe nimaani nti di tim ka bɛ bɔhi a noli ni yɛltɔɣa reason ni binshɛɣu kam maa zaa as Ghanea. Ti Ghana nim a diribu zuɣu ka bɛ tooi tiri ti gbana Silimiin tiŋa. So Brazil maa mi wula ka yi bɔri gbana di gba malili Asylum House ka a seek Asylum ka bɛ ti naan ti a gbana maa bee Nimaani maa, wula n-nyɛ di gba situeshin, timti di lahibali. Dindee na ka so yi mali intirɛst ka bɔbɔri ni o kana ti kpali nimaani.
Eeh Brazil asylum din yɛla di bi to. Okay.
Kamani ti ni daa kpɛna saha shɛli maa, di yɛla daa bi to, saha ŋɔ ka di yɛla yi pa niŋdi tom. Amaa a yɛn zaŋli compare your other countries dee di bi to. To bee tin daa kana saha shɛli maa a yi yɛn sink asylum maa a yɛn chaŋ ti dee n book appointment dindali maa noo a ni tooi lan dee n zaŋ a binyɛra kpɛ police federal ka bi ti ti a protocol. So a mi bee n take lawyer a bee n kpuɣi lawyer a yi ku chaŋ n ti book appointment maa a yɛn zaŋla a passport. Din nyɛ a passport ka a yɛn zaŋ ni a yi na kpɛna first maa a yɛn niŋla CPF bɛ booni li identification card kamani Ghana polo
tax payer bini maa to dina dini ka a yɛn niŋ first pɔi ka naan sin ka asylum because a ku kpɛna zuŋɔ a ka lala CPF maa a ku tooi da binshɛɣu shitɔɣu ni gba bee a ku tooi haayi duu CPF maa n-nyɛ binshɛɣu kam ya ŋɔ.

Ok.
So, kama Europe ŋɔ nir ni be Asylum House ka bɛ tiri ba liɣiri allowances bihi ŋɔ maa, ka a be duu puuni ka gbera ka bɛ ti a duu biɛhigu shee ka a doona eh, ka bɛ bɛ duɣiri tiri ya bee ka bɛ tiri ya allowances. Brazil maa gba zaa wula n-nyɛ di gba situation? Eh, yɛlimaŋli shɛba daa yɛli ni bɛ daa be lala asylum housenim maa ni, amaa ma nimbili bi nya li. So daa yɛli ni bɛ duɣiri tiri ba gba ni ka tiri ba biɛla biɛla, amaa eh, ma m-bi nya li. So nyɛn diri ma. O mi daa bi ti ma di lahibali viɛnyɛliŋga, di zuɣu m-bi mi di nya shɛm. So nyɛn diri ma, nyɛn ni siɣi ka asylum, nyɛn ma ma n-chaŋ ti rɛnti a duu bee bini n-ti a biɛhigu shee. A yi ni daa paana Brazil ŋɔ kafin ka n ti yɛn paana, n daa lan bɔhimi deei so namba ŋun be ya ŋɔ n-text so ka o deei o ya n-niŋ ya kana o ni deei ma. So ni daa kuli paana airport maa ŋun daa kana ti kpabi ma n-zaŋ ma chaŋ o yiŋa.
Ok. Di zuɣu nya. O mi ni daa zaŋ ma chaŋ o na ka free n-nyɛli domi o gba daa charge ma mi. N ni yɛn be o yiŋa pɔi ka o naan ti sɔŋ ma ka n nya protocol maa mini CPF maa di zaa o daa charge ma mi ka n yo. Di saha ka o daa zaŋ gili ma, ka o daa zaŋ ma gili niŋ di zaaha. So di saha pumpɔŋ nyini ŋɔ wan zaŋ zaŋ gili ka n niŋ protocol mini sieve maa zaaha. Nyini ŋun bi chaŋ ti ʒini gomnanti yiŋa, a bi chaŋ ti ʒini asylum saha, a bela o yiŋ maa ni n bala maa?
Eeh, n daa kuli bela o yiŋ maa ni n ti naai binshɛɣu kam. N ni daa naai binshɛɣu kam. ka hali mini o daa ti bahi niŋla shintɔri gba kaman daa yi o yiŋ maa ni n-chaŋ ti gbe jiŋli ni hali ti naagi n process zaaha.
So n kanna Brazil so pun pɔi apart from Ghanaians bi tiriba gbana ka bɛ yi bi tiriba gbana yes or no bee apart from seek asylum a so doya ni so dini ka niriba ni tooi doli a yi bɔri ni a ʒini Brazil ka a ni tooi ʒini n nya gbana.
Ee, a bɔri ni a ʒini Brazil n nya gbana, ka bi bɔri yom di yɛn taai la yuma anahi, ka a na a yi niŋ yuma anahi yiŋɔ ka bi naan taai yiŋɔ yuun pia gbana. To yuun pia gbaŋ maa a ni tooi zaŋ li kuli yiŋ ka labina bee a ni tooi zaŋ li apply visa n chaŋ a ni bɔri luɣi shɛli polo. A mi je ni a ʒini yuma anahi maa ka naan nya di gbaŋ maa, di ŋuna, a ni bɔla paɣa yiŋɔ bee a mali yiŋɔ bia. Bee ka maa yɛlin a mini paɣa yi ku rijisiti kadama yi biɛrimi yi bi niŋ maa di yɛ o amaa yɛn rijisitimi kadama yi biɛrimi ko chira ashɛm. Living together ti booni li kpɛŋ ŋɔ bi tooi booni li shɛŋa living together.
Yaa stable union maa to dina din ka a ni tooi zaŋ n nyɛ kpana bee a yi tumdi kɔmpini ka kɔmpini maa yi ni tooi ti a visa to di ŋuna a ni tooi lahi zaŋ li nyɛ gbana yiŋɔ amaa kɔmpini nim bi niŋ interest ni bi ti visa. Dɔɣiba mini Africans bɛ bi ʒiini ya ŋɔ n-yi ku kana yi lan garitimi dee n-kpe America.
Chaɣ ti vuug yɛtɔɣ shɛli guri na, Eeh, a ni yɛri yiya shɛli hali na ni di zuŋɔ ŋɔ. Ti ni ʒiya ŋɔ currently kara niriba na yiri Ghana n-kanna Brazil. Kara niriba lan yiri Brazil n-chani America bɛ ni doli soli maa chani maa dina ku beni bee di lan kani?
Yɛlimaŋli ŋuna hali ban kanna ya ŋɔ tooi zoomi ka bɛ nya binyɛra Hausanim maa kamani zaŋgu bihi maa. Bana n-tooi zooi n-kparina n-ŋɔna amaa man ni ka Sao Paulo maa n-di lan ka di lahibali domi ti ni daa be nimaani maa ka ti daa nya ka niriba tooi sheerina.
To saha ŋɔ binyɛri ni Donald Trump diya maa m-bi lan mi. Ka mi niriba na kanna domi bɛ bi niŋ interest ni bɛ ʒini. Ban kanna maa pirigili nyɛla bɛ mala family America ka ka kanna ti gariti kpɛra. Okay. Bɛ pirigili.
Kama wula So, n din yɛn kanna pa niŋ n lala kanna maa. n kanna kama wula family di tumi pɔi ka a ti yɛn nyɛla ninvuɣu so ŋun yɛn kana ni a ti gari kpɛ America di tumi ni a mila so nimaani bee?
Din kani yɛla maa, kaman buhi ban na kanna maa, ban kanna maa daa nyɛla kaman zaŋgu bihi maa ni tooi zooi kanna. A mi a gba ni yɛli shɛli ŋɔ. So ba ŋun pirigi li mali la family nimaani America, so ka bɛ niŋdi bɛ binshɛɣu kam ka bɛ kanna n-ti gariti kpɛra. Kamani di zooi di dii bi tooi niŋ easy ka a nya Dagbana ka o dii kpɛna Brazil di dii bi niŋ easy laa. Okay.
Ɛhɛn bi gariti bi kpɛrina o Dagbani bi kpɛrina amaa hundred percent puuni zaŋgobihi maa n zoogi. Okay.
Okay.
Ɛhɛn. To laa di zuɣusaa ŋɔ n ka information domin n bi lahi miri Sao Paulo ti mini li nyɛla kamani daba ata chɛndi. Okay.
Kamani bus Di zuɣu n kari information. Ok. Uh. Ka ti ni ʒiya saha shɛli ŋɔ Brazil, yi ban be nimaani nyɛ husband ŋɔ, ti mi n kuli wum ka shɛba zaŋ video shɛli zaŋ bahi na, Nigeria nim ŋɔ shɛba complainira ni so miri ka o kana Brazil, ni Brazil ŋuna ni wahala. Ka ti ti lan wum so mi ka o yɛli ni kadama ni ŋun be Brazil ka fabili la yaa nira lan bi bɔrili yɛlimaŋli ni Brazil di so Ghana. Yɛli nti nyam man maa Andasani tuumbo ni tuumbo Brazil biɛhigu mini yiŋ polo biɛhigu wula n-nyɛ li ka man a yɛn adivise so o kamna bee wara kana nti tum tuma nimaani ka di nyɛla o bi bɔri ni o gari
Brazil. a yi bɔri na a kpɛna yiŋ ŋɔ kamani ti meeki laɣiri kamani ti kukpɔnli ka di nyɛ laɣ kara ka a bɔra mhm. tɔri ŋɔ ŋuna a yi kpɛna Brazil ŋɔ nyin bomla soya ka a ni tooi nyɛ yiŋɔ gbaŋ yi amaa ka a ʒini yiŋɔ ni a nyɛ laɣ shɛli a ni bɔri maa amaa di niŋ ka di nyɛla ma so bɛni dimli n-kariti o kamani o ku bɔrila o ni ʒini luɣ shɛli polo ka o tiba maha ka o ni tooi nyari dira ka ni tooi solviri o problems biɛla biɛla din ŋuna ŋun tooi kpɛna ti ʒini Brazil domin Brazil ka muɣisigu shɛli okay
Brazil ka muɣisigu polinsi bi disturbiri saamba a yi naɣi ko biɛri gba ka chaŋ ashibiti ni hali a niŋla yuun ashibiti maa ni yina a bee n yo kobo okay Aibu.
Okay.
Di zuɣu hali bindirigu gba di di bi niŋ tom yaŋɔ.
Okay. Okay. Di bi niŋ tom.
So din lee nyɛla din nyɛla ka dama a kam na na ti bo ai kama kala bom mana din wa di tumi ka bɔri mi na a bɔri tin shɛli din yɛn ti liɣiri din wa di tumi na kana n ti maagi a maŋ nyɛ Brazil maa gbana. ka naan bo soli n lee fly kpe different country.
So Ghanese bee yi bi nyɛ Ghanese be nimaani maa niriba tooi dihiri ba lala ten years ŋɔ maa n maagi o maŋa n deei ten years ŋɔ maa ka zaŋ li zaŋ chana Europe niriba tooi nyari lala.
A kana ti lihi Ghanaians pam bi ʒini ya ŋɔ n deeri gbana n kpɛna Europe gba for vacations domin a yi nya ya ŋɔ passport maa n tooi kpɛna Europe country kam ka bi deei visa so Ghanaians pam niŋ lala bini maa n mali ya ŋɔ passport n ni tooi kpɛrina Europe chira ata kam ka yira bi zooya. Ok ok di sa o ni gbubi li maa o ni gbubi li maa o ni tooi kana ti niŋ three month Europe ŋɔ ka lan labi na yaha.

A gba yi na nya America maa chɛndi, a ni chaŋ bee a'a? A kpalim kpaa ka a kpalim ʒiɛwa ŋɔ nyɛ ni pali lihi ŋɔ maa, a shɛli lɔra ka o yɛn kpalim la Brazil maa bee a yi na nya opportunity ni a tirisi tooni a ni chaŋ?
N ni nya opportunity ni n tirisi tooni n ni tirisi, amaa n ku tooi na jɛndi baŋ kadama n ni nya America saha ŋɔ ni chaŋ. America saha ŋɔ di ŋmala di na niŋ hot pam, di zuɣu hali Ti Firensi ban na be nimaani advisiri tiba kadama di ŋuna ti na ku maani ti maŋa n-nya din yɛn chaŋ shɛm. Amaa saha ŋɔ tamya lan bɔri yom. Ah, ok, ok. Tɔ, din ŋun ŋɔ ka chɛ ti mali. America, amaa di nyɛla adaka ŋun tiri ŋɔ ŋuna ti ni tooi chaŋ. Ok, ok.
So a ko kpuɣi Brazil maa zaŋ chaŋ Panama, Nicaragua ti kpe Uruguay zaŋ hali ti kpe Mexico. Lala tinsi maa puuni a yi lihi di zaa puuni ʒia daŋɔ Brazil n-na so m-bala maa in terms of kaman a na kpalim ʒiya ka bɔri ni a hoozili.
South America ŋɔ according to kaman irin niriba ni yɛli shɛli Brazil ŋɔ n-kuli nyɛ best kaman ka a ni tooi ʒini Eh, ka muɣisigu shɛli ka. Ok.
Eh, kamaa ni yɛli maa, country shɛŋa beni ka polinsi disturbiri niriba pam. Hmm. A nyɛ bɛ o. Ok. Eh, Brazil mini Argentina, to dini niŋ firi ka a ni tooi ʒini hali ka ni tooi nya di gbana yɔŋyɔŋ.
Ok. Din kpali ba zaa a ku tooi nya.

a nuu ni baŋsim, ka maa dee nyɛla nyɛla shoemaker bee n wuɣiri la n mila zipilisi wuɣibu bee waluri nim wuɣibu n yi zaŋ zaŋ kana nimaa ni Brazil ni n ti na tumdi tuma ka chɛ man gba nuu ni baŋsim n bala maa n shɛri la zipilisi bee bin ŋmahi ka n niŋda bee kpa luu yɛli n ti Brazil nim maa tuundi ni tuundina n kuli so
Brazil ŋɔ kama n di ka information zaŋ kpa kama yɛtɔɣ shɛŋa polo amaa ni ku mi shɛŋa kuli nyɛla bɛ mali tuma niŋ ŋɔ pam a yi yɛn kana ya ŋɔ ka di nyɛla maybe a nyɛla welder n-nya a nya bɔ

Sɔɣi yɛlima pɔi ka ti yɛtɔɣa ŋɔ ka ti naan zaŋ zaŋ zali kpɛŋ ŋɔ. Kaman Avre Selare ni Brazil biɛhigu shɛba tooi nyari paara la ŋun tuma kuli viɛli paa in Brazil. O tooi deeri liɣiri ala per a month. O ni tooi deei paagi twenty thousand dollars. Twenty thousand dollars. Tako kpuɣinli ŋun tuma ku viɛli paa o ni tooi deei paagi a la.
Noo kpɛŋŋo, dinzuɣu ka n yɛli kpɛŋŋo, a ni mali nia ni a kana ti ʒini bo laɣiri a ku tooi li maa? Domi kpɛŋŋo bɛ yɔrila bɛ ya laɣiri, reals ka bɛ dira. So reals maa
bɛ ku zooya ka luɣ shɛli polo kaman Sao Paulo bɛ yɔri kaman 1,800 yiŋɔ laɣiri.

Eh, n ku tooi n yɛli ni lala nyɛla, m bi mi, hali m bi mi so ka o tumdi li, di zuɣu n ka the information. Okay. Amaa m mi ka bɛ mali kaman yi ni bɛ maani pala domin eh, bɛ mali construction site nima Side nima, a okay. yihibu. Mm. Eh, Hali gba man m malila n nuu ni n professional, eh, steel bender n-nyɛ ma, di kara yiŋɔ, Mhm. eh, steel bender tuma maa di bi niŋ easy ti ma ka n di n yɛli Naa tum. easy. Okay. man daa chaŋ ni ti apply gba ka bi yɛrima ni di kpa lɛbira bi ku kpaŋ ma professional because professional nim maa I think bi daa deei di paari kamani six thousand yɛŋɔ laɣiri n bala okay a yi yɛbi o
so hali bin daa ti kpaŋ ma gba inside maa bi yɛri ma la lɛbira amaa n daa ku tum still bɛya na maa paagi kamani two months ka bi yɛri ma lɛbira yɛri ok ok di zuɣu de professional maa n bi niŋ chance n to nyɛli ok ok ti yɛtɔɣa maa ti kuyɛn zaŋ zaŋ zali kpɛ ŋɔ maa a mali ninvuɣu shɛba ni ka dama a chɛ ka a puhiri so n paai ba bee
n ko n ni pɔi n puhiri kum ŋun chɛ shɛɣu nim zaa A yɛla ni a puhiri tiŋkani nima ok
ni banim yaha
ok